Sapa kita kala udah bisi ninga jerita tu? Pelaba ka aku mayuh amai kita udah kala ninga jerita tu. Kelebih-lebih agi kita ke ada taun semilan puluhan suba tauka taun lapan puluhan sekali ka nya taun tujuh puluhan tau. Kami nembiak raban baru diatu engka nadai kami kala ninga jerita tu. Tang bisi ga aku ampit ditusi ke bala sida ke ari rumah kami suba bekenang ku diatu. Taja pen sama jerita. Tang belebak ke aku engka bisi enda sama ari menua-menua siti tau. Tang taja pia aku nguji mulai ke pengingat aku baru kadi tusi kami serumah suba bekaul enggau cherita tu. Au baka tu ke iya. Nyadi meh nya suba deh bisi siku driver teksi tu benung mai teksi nuju ngagai menua Batang Lu Parkin. Lalu iya tu tadi enda kediri iya tang meh bisi siko penumpang enggau iya ba dalam teksi ke dibai iya nya. Jadi penumpang nya ko jerita tu suba deh siko lelaki bekulit burak tauka putih gamal sigat umas iya peninggi serta mesai tubuh iya sigi ngam ngam iya. Jadi penumpang tu tadi madah ngagai driver nya deka duduk ba depan. Kira ke nyemai agi menyereta diri ku iya ngagai duduk ba belakang au. Kan biasa iya penumpang tu duduk ba belakang deh enti kita nepan teksi deh, nepan grab, nepan meksi maka nya au. Tang driver teksi tu enda agi nentu ibuh enda deka duduk depan ka duduk belakang sama menya legi dibayar pia ku iya getah tadi. Ai nyau berandau meh seduai au sekumbang ke ba dalam kereta ne tadi lalu ngenang meh macham jerita pasal menua menya pasal pemansang enggau utai bukai men dikenang tadi au. Tang menda mukai-mukai. Lebuh seduai tadi ke bisi mansa jematan ngembun anak Sungai Mit deh, diha driba teksi tu tadi nyu ngelaung ka kenang randau seduai iya nyu mai iya tadi ngenang ka baya. Bepun ari nya randau seduai nya tadi nyu rancak agi utai ke dikenang ka bekaul enggau baya tadi pun nyu nyadi senyadi deh. Laban maya nya suba sigi tebilang enggau jerita bekaul enggau Bujang Senang au ingat kita nemu kita neh Bujang Senang neh. Tebilang amai cerita nya suba ukai mina kitai Sarawak aja nemu semua ke jaku mesti enda seluruh dunya ke nemu au. Nya alai driver teksi nyimpan lalu bekenang ke bujung senang ti bisi ba ai petang lupar dia lalu kala mega dipeda mensia ngayan ke diri. Nyadi laki ke duduk ba sepiak nya tadi sigi nadai nentu munyi iya enda baka ke mula-mula tadi lebuh seduai ke berandau pasal utai bukai deh. Kekadang tadi bisi gia nyaut seleka dua pasal bayar ke penemu bujung senang ke sebut driver nya tadi. Aa lebuh maya driver taksi nya ngetu enda lama becherita tadi deh, dia laki ke ba sepiak nya pan lalu nyelit mimit utai tanya iya, ko iya nanya ngagi driver taksi nya, nama amai udah mati ba iya ke nyadi beja senang ke sebut meh nya deh? pia ko iya nanya driver taksi nya tadi. Neh, amai udah mati nya tang. Bisi ke orang madah, kulit iya tebal enda ulih tembus leka seterum. Tang enda nemu meh ni ke pengamat iya. Pia ku driver teksi nya. Udah nya tadi laki sepiak neripen lalu nanya iya baru enggau ati ti iran. Ti iya enda ulih tembus leka seterum. Baka ni ke tau mati deh? Pia ku tanya iya. Agi iran ke utai ke padah ke driver teksi nya tadi. Ii, Ku orang ke nusi, sida ke nimbak beja senang suba ke diri ukai ngena senapang ke besetrum baka ke besut penabur nya enda. Tang ko tusi orang suba, sida aja nimbak beja senang suba ngena senapang ke besetrum ka peko lawang. Nyadi peko lawang nya manjai peko lawang nya bisi sejengkal pia ko tusi sida aja tadi. Tu dinga ku aja tu, pia ko saut driver teksi nya dei nyaut tanya laki nya tadi. Api iya, ku iya. Ni bukti pengamai baya ke dikumbai kita Bujang Senang udah mati deh. Kada enda baya lain mati timbak kita nya. Pia ko laki ke duduk sepiak nya tadi. Nya baka ke enda pechaya ke utai ke ditusi ke iya deh. Dia laki deriba teksi nyimpan lalu merening laki nya penumpang sepiak nya. Iya nama deh narai macha surat kabar. Enda kala meda TV deh. Pia ku deriba nya madah ngagai laki penumpang nya tadi. Nyau ka le lain munyi jaku tu deh tuai. Nyuka ngenu mimit nya tadi deh. Laban engka nya enda pechaya tu ke iya meh nya tadi. Ai dia iya meda laki penumpang tadi pan lalu tuchum sambil ngilik-ngilik kepala iya lalu malik ngagai sepit jenila endur iya kin malik keluar kin iya. Nya medi enda nitih pemansang dunya. Surat kabar mesti ka dibacha, TV mesti ka dipeda ami kitai nemu berita ti nyadi ba menua kitai. Nya bujang senang nya amai udah mati meh nya. Bukti iya deh nya baya nya besai dipeda sida ke menuh nya suba deh pemanjai tubuh iya nyukak semeh manya siti bas eh. Lalu belakang baya nya bisi tanda, nanda ke nya bujang senang. Pia ko deriba teksi nya. Ninga utai ke padah ke driver teksi enti hari dia laki nya lalu malik baru enggi iya. Ha tanda tanda nama ke nuan nya.